Pontypridd a Frisia, Friesland, Frisiaid. Mae'n bosib bod y ddau yma, y ddau enw, yn perthyn, ac mi na egluro chi sut. Meddyliwch chi am eiliad. Ond o gynta, os ydych chi'n mwynhau y math yma o drafodaethau, cliciwch ar y subscribe a rhannwch y postiadau yn, yn eang. Gawn ni ddechrau gyda Pont y Pridd. Wel, yr enw gwreiddiol oedd Pont y Tŷ Pridd. Mae'n bur debyg na cyfeirio yma hwn, nid, nid at bont o bridd wrth gwrs, ond at ryw dŷ wedi wneud o dywyrch, darnau o bridd a gwair ynghyd. E, mi oedd y math yma dŷ yn, yn ddigon cyffredin gannoedd o flynyddoedd yn ôl, tŷ rhad i'w godi ac yn, ac yn ddigon cynnes. Felly, pont y tu pridd. Pridd, da ni ar ei ôl o. Rwan, o gymharu efo Gwyddeleg a ieithoedd eraill, da ni'n gallu ail-greu hen ffurf y gair yma. Dwedwch y ffurf mewn galw frythoneg, uh, uh, iaith uh, tua 2-3 o 2000 a rhagor o flynyddoedd yn ôl, a oedd yn cael ei siarad mewn tafodieithoedd ym Mhrydain ac yng Ngal a De'r Almaen ag ati. Rwan, y ffurf arferol i ailgreu y gair yma ydy priia. Mi ddatblygodd priia yn privia, priia privia, ac wedyn, efo colli'r terfyniadau, mi gawson ni pridd. Felly'r hen ffurf Gelteg debygol oedd Priya, yn ôl yr arbenigwyr. Ond beth sy'n elo pridd a'r hen ffurf Priya a Frisia, Friesland, yr ardal eang yma, morfa eang o, dwedwch, Denmarc i lawr i ogledd Gwlad Belg, lle mae'r um, lle mae'r tir yn wastad ac yn gorsiog dros ben. Dyma lle mae'r awdurdodau cynharaf yn y cyfnod Rhufeinig yn gosod pobl o'r enw Frisiaid. A mae'r iaith Friseg yn, yn dal yn fyw uh, yn yr iseldiroedd ac mewn mannau eraill hefyd, ac yn fras o'r rhagflaenydd yr iaith Friseg y daeth yr iaith Saesneg. Rwan ta, awn ni nôl at Frisia, yr ardal eang hir yma. Uh, ardal yn ymyl y môr, corsydd, gwastad, gwlyb. A'r hyn y byddai pobl yn ei wneud yma oedd codi twmpathau o bridd i'w drigo arnynt er mwyn gallu defnyddio'r corsydd yma i, i bysgota ac i fagu rhywfaint o anifeiliaid. Lly dyna ni, mae gen i dwmpathau a bridd, a pobl o'r enw Frisiaid yn trigo yno. Rwan, y ddamcaniaeth, yr unig ddamcaniaeth y gwn i amdan ni, uh, oedd, ag mae uh, hyn yn digwydd yn y llyfrau, ydy bod hyn efallai yn cyfeirio, nid yn cyfeirio at, uh, yn perthyn y gair frizzy yn Saesneg, hynny yw, gwallt crych, gwallt cyrliog, ac efallai bod y bonedd neu'r bobl yna uh, gyda gwallt cyrliog, nid achos bod nhw'n byw mewn ardal uh, laeth wrth ymyl y môr, ond efallai fel rhyw symbol o'i hunaniaeth. Mae hyn yn gyffredin yn y cyfnod uh, cynnar. Mi oedd gwallt yn gallu bod yn bwysig iawn i ddangos eich statws ac i ba lwyth neu i ba gymuned oeddech chi'n perthyn. Os ydych chi ar gerrig beddau, uh, brythoniaid, uh, ystrad clyd er enghraifft, nawfed ar ddegfed ganrif, mae gan oedd a pony tail bach mae yna cefn yn aml iawn. Mae mi oedd gwallt hir hefyd yn gallu golygu eich bod chi o statws uchel. Uh, hynny yw, fyddwch chi ddim yn gadael eich caeth weision dyfu gwallt yn hir. Felly dyma oedd y cynnig, falle bod y bobl ma'n cael ei nodweddu gan rhyw fath o wallt arbennig oedd yn grych. Ond mae Peter Shriver, y Celteg, un o'r Celtegwyr mwyaf, wedi cynnig damcaniaeth arall. Rwan, mae'n bosib nad pria oedd hen ffurf pridd, ond prisia. Achos mi fysa prisia wedi mynd yn priha, ac wedyn y pria yn y Gelteg um, erbyn cyfnod hen hen Gymraeg. Felly mi fysa pria a prisia illdau wedi rhoi pridd yn y Gymraeg. Felly, un bosibilrwydd am hen ffurf y gair yma ydy pris. A efallai bod chi'n dechrau meddwl rwan am y twmpathau o bridd yma oedd yn nodweddu rhai o ddiwylliannau cynnar y corsydd eang yma. Rwan dwi eisiau mynd â chi'n ôl at, at rhywbeth o'r enw rheol grym, yn ychwanegol at uh, gasglu straeon fel Eira Wen ac ati ac ambell un arall mae Disney wedi uh, i defnyddio. Mi oedd y brodyr Grimm ganol bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ieithyddion mawr, a nhw i raddau helaeth ddaru sbarduno astudiaethau academaidd Amhariaethau Indo-Ewropeaidd. A mae gennym ni rhywbeth o'r enw Rheol Grimm. Uh, un o'r agweddau hyn oedd iddyn nhw ddarganfod yr ieithoedd Germaneg, weithredu rhyw fath o dreiglar llaes, yr un fath a'n treiglar llaes ni. A dyma un o'r reolau grym. Rwan, be ddigwyddodd yna ydy bod, bod y pytyca wedi mynd yn fel yn treiglar llaes ni. Um, dyna pam mae gyda ni um, pater yn Lladin am dad, pater a father, neu father yn hen Saesneg, pe wedi troi'n ffa. Dyna pam bod gyda ni cant yn Gymraeg a hwnd, hwnd red yn y Saesneg er enghraifft. Rwan, da ni'n gwybod bod ieithoedd Celtaidd yn cael eu siarad uh, yng ngorllewin yr hyn sydd yr Almaen heddiw, a hefyd mewn ardaloedd fel yr isel, rhannau o'r iseldiroedd. Mae gen i enwau llefydd ac enwau llwythau ac enwau pobl sy'n Gelteg o f'na, o'r cyfnod cyn Rhufeinig cynnar. Felly, un bosibilrwydd ydy mae bod uh, mae prisiau yr hen ffurf, a bod rhyw ffurf ar hon oedd yn cael ei ddefnyddio gyfeirio at y ffrisiaid. Ydych chi weld lle dwi'n mynd rwan? Ond cynnig Peter Schreiber ydy na gair Celteg ydy um, oedd y prisia, yn golygu'r pobl yn eu uh, twmpathau pridd. Da ni wedi colli'r terfyniad. Rwan, tasa'r iaith Ermaneg, Germaneg wedi benthyg y gair prisiau cyn gweithredu rheol grym, cyn y treiglau llais yma, a da ni ddim yn gwybod pryd y gwyddodd hyn, mae yna bobl yn dyfalu bod o ella rhywfaint cyn 200 cyn Crist, ond dyda ni ddim yn siŵr. Felly dychmygwch Germaniaid yma'n gwybod am y bobl yma ar y gwastadeddau corsiog eang yma, oedd yn byw ar dwmpathau o bridd, a bod nhw'n galw nhw'n prisia, neu rhywbeth tebyg hynny, pris. Wel, Mi oes y gair yma wedi datblygu yn fries yn yr ieithoedd Germaneg. Ac felly cynnig Peter Schreiber, cynnig gofalus, uh, a chall a gwybodus, ydy nad oes nelo, efallai, enw'r bobl mae ddim a gwallt frizzy, crych, ond yn hytrach yn cyfeirio at y ffaith ei bod nhw'n byw ar dwmpathau o bridd. Felly dyna ni. Mae'n bosib, a da ni byth yn siŵr o'r math yma bethau, mae yna, mae yna le i amau a mae eisiau gofyn cwestiynau. Bod pont y pridd, pont y tu pridd, felly, yn cynnwys yr un gair a Frisian, Friesland, ac ati. Unwaith eto, os gwelwch yn dda, cliciwch ar Subscribe.